Mamba leyo huma hi ncila yi tshika nomu yi jiyerile enkeleni. Yena Judge Godfrey Ntsan'wisi Ketom Thandayo Hetisani, n'wana wa vunharhu wa John Hetisani jaha ra Muhlengwe na Tsatsawani N'watsuvuka ntombi ya ka Mutileni, Se u phendlile mindzuva, a tlhelela eka rikwavo. Swi lo yini ku ngo famba tinhenha ku sala hina matoya ni minkopyana? Nhenha ya Mhlengwe, Khatsa! Ri fambile jaha leriya ro dya buku ri xeva hi xipele. Ku fambile wanuna luya wo rhurumbisa nawu wa tiko onge u hlaya xivongo xakwe. Yena loyi wo lwa hi nawu ni vutivi a tshika swikhwa, swigwagwa ni switlhavatlhavani. Ntlharhi leyo tlhava hi tlharhi ra vutlhari bya nawu. Se ku sele hina, hina lavo chava mlungu hi chava na foromani, hina lavo chava xikomu hi chava na pensele. Ku sele hina vamakumaswivupfile, vamadyakubomba, vamadyatshamile, vakhirixatika, lavo rhendzeleka na huva, vahlongorisa masana. Hina vo rhandza ku tshovela ku tlula ku rima. Ku se hina, hi na vo kala hi nga ti tivi leswaku hi hi va mani loko ndi ku tani a ndi vuli n'wina ndo tirila loyi hi heleketaka yena namuntlha u wela eka ntlawa lowu hlawuleka wa vativi va nawu, magqweta ni tijaji ta tiko ra rikwerhu e tibuku leti hi pfunaka ku twisisa xiave xa magqweta ya vantima eka nyimpi ya ku lwela ntshunxeko etikweni ra hina. Ni vulavula hi tibuku letimbirhi ta Jaji Dikgang Moseneke, leyo sungula ya My Own Liberator, ya vumbirhi All Rise leya ha ku humaka sweswi. ni vulavula hi buku ya Thembeka Nqukai Tobi, The Land is Ours. Ni vulavula hi buku ya Bongani Nqulunga leyi ya The Man Who Founded the ANC, A Biography of Pixley ka Seme. Ti vulavula hi magqweta layo sungula ya vantima etikweni leri, leswo va ta va pfa hi kwihi nakona va kongomile kwihi. Hileswo profession leyi yi hi endlele leswikulu swinene. Yi na lava va ndhuma yi tlhela yi va na tinyeleti ta yona. Loko ku ri Xahumba loyi hi vulavulaka hi yena namuntlha, yena Swa ndhuma na swa vunyeleti a swi hlanganile eka yena. Loko magqweta. Ni vativi va nawu va tiko leri, ku sukela eka mativula ya vona ni hlaya lava vantima, mativula ya vona a nga Alfred Mangena, gqweta lero sungula-sungula ra vantima, ku ta ta fika eka ntangha leyi ngheneke entirhweni wa vugqweta Hi lembe ra 1994, 1994, loko vavanuna lava ni vavasati lava vo hi rhumela bill, invoice, va hi koxa leswaku hi va hakela leswi va nga hi tirhela swona a hi nga swi koti ku wu hakela nandzu wa kona loko lava va black lawyers association na vona vo ngetela hi ya vona bill na invoice hi nga twa ku vava loko ho ya eka bench ya tiko leri ra afrika-dzonga hi ya vitanetela swirho swa black lawyers association hi ku humelani ehandle ku ta sala ku nga ha ri na jaji kutani ke swa fanela leswaku ndzi tlakusa makatla ndzi kukumuxa na xifuva loko ndzi huwelela vito ra ntsan'wisi khetho mthandayo hetisana ntukulu wa khungani hikuva yena i wun'wana wa majaha ni vanhwana lava va magqweta ya vantima lava amukeleke xinhongana kusuka eka va alfred manghena va Duma Nokwe, va Pixley ka Isaka Seme, va Oliver Tambo na va Nelson Mandela. Hi vona va nga tirhisa nawu wa xihlawuhlawu ku lwisana na nawu wa xihlawuhlawu. Lava hi vona va nga hundzula tikhoto ta nawu ta tiko leri leswaku ti va timbala to bela Exibakele xo lwela timfanelo ta ximunhu na ntshunxeko wa xipolitiki. Siku matimu ya tiko leri ya nga ta tsariwa hi xiheri ni ntiyiso, e vito ra jaha ra ka Mabasa ri ta longoloka na mavito ya magqweta ya vantima lawa ya xivindzi lava nga xinyata va gandha mfumo wa xihlawuhlawu ni hlaya magqweta yo kota vamanana dm finch bp mantswiki na vatatana gm piche

Willie Nsiriti, MA Ndlovu, Don Nkadime, SJ Munyatsi, DJ SS Mushidi ni van'wana lavo tala. Mavito lawa ya ta tsariwa hi inki ya nsuku ebukwini ya matimu ya tiko leri. Kutani evito ra ntukulu wa Mtileni, yena Godfrey Hetisani, Ri ta va kona na rona kwalano kutani ri ta vangama ku kotisa nyeleti ya mixo. Vonani ku xonga ka swona. Manghenelo ya mupostola Pawulo eka papila ra yena. leri kongomisiweke edorobeni ra Filipiya ekerekeni ya doroba rolero, doroba leri ngi a ri ri ntsindza wa xifundzha xa Makedoniya le tikweni ra Grisi. U tsala papila leri a te tani, U le khotsweni loyi Pawulo. U ri loko a ri sungula papila ra yena, a ku, Avuxeni n'wina va le Filipiya. Nkarhi hinkwawo loko ndzi mi anakanya, ndzi khensa Xikwembu xa mina. N'wana wa vatsari lavo sungula-sungula va mapapila lawa yo kongomisiwa eka Xitshungu, so-called open letters, i muapostola Pawulo. Yena u tsarile mapapila yo ya eka xitshungu hi lembe xidzana lero sungula endzhaku ka loko Yesu a ta va a tswariwile. Mawaku loku ngi vatsari va namuntlha va mapapila lawa yo ya eka xitshungu, open letters, va ngo teka khoso. va ya tshama emilengeni ya Pawulo va dyondza matsalelo ya mapapila lawa yo tano va dyondza ni mavekele ya timhaka emapapileni a hi khale kwala tikweni reri mavhiki mambirhi nharhu mune ntlhanu Ha ku vona byin'wana byi karhi byi mbeyetelana hi mapapila. Mapapila ya koho a ya tele tinchila ta marito. Marito yan'wanyana ya mapapila ya koho a ya fana ni tindzoho ta sovori ni nkaka hi ku bava. Man'wanyana mapapila ya koho a ya ri ni marito lawa yo hlohlonya, a ya fani na rona leri ra ka Pawulo. Hikuva mapapila lawa hi ya hlayaka lawa ku tsalelaniwaka wona masiku lama hi lawa yo getsela ku fana na xirindza loko xi cheriwe sava endzeni. Avuxeni va le Filipiya. Nkarhi hinkwawo loko ndzi mi anakanya, ndzi khensa Xikwembu xa mina. A nga sunguli hi vuntswaka, A nga sunguli hi vukwele, papila rakwe a ri lumbeti, a ri rhuketeli, a ri caci, ku nga hla SJ Khosa eka risimu rakwe rin'wanyana. Ra Paul a ri fani na leriya ra ka Jojo Ntavasi luya wa le ka buku ya Sasavona loko a tsalela nsati wakwe. A ku, Eka Sasavo na N'wahlalela, byi le ku hlamaleni lokukulu ku twa leswi u swi endlaka kwalaho kaya. Swi hambane ngopfu na leswi Pawulo a tsarisaka swona mapapila. Avuxeni va le Filipiya. Nkarhi hinkwawo loko ndzi anakanya n'wina, ndzi khensa Xikwembu xa mina. Hi xiga lexo sungula ntsena xa papila rakwe. Paul u chela n'wayitelo eswikandzeni swa vahlayi va papila rakwe. Hi xiga lexo sungula ntsena, u va tivisa swilo swimbirhi swa nkoka, One, hambi ndzi ri ekule na n'wina ndza mi tsundzuka. 2 Minkarhi hinkwayo loko ndzi mi tsundzuka a swi heleli kwalano, kambe ku tsundzuka ka mina swi ndzi yisa eku khenseni ka Xikwembu. Now, ku tsundzuka na ku tsundzukiwa i swilaveko swa vutomi. It's not a nice to have. It is a need to have. A hi switandzhaku A hi swikhaviso kumbe swiengetelo hi leswi swi bohaka. Eka minongonoko ya thelevhixini yo fana na Va Khumbule Khale, hi tivonisa nhlomulo na mbitsi ya lava va rivariwaka. Hi tivonisa lunya ra lava va tshikaka ku tsundzuka va vona. Hi tivonisa maxangu ya lava va tsukulaka makaya ya vona. Loko ndzi tsundzuka hilaha yena na valanguteri van'wanyana lavakulu hi malembe va kereke leyi hilaha va chivirikeke hakona ku yi aka va ri karhi va tirhisana na mufi Mfundhisi Machavana, nkarhi hinkwawo loko ndzi tsundzuka sweswo, Ndzi khensa Xikwembu. Mhaka hi leswo, loko hi tsundzuka jaha ra ka Chauke leri etleleke laha namuntlha, hi ri tsundzukisa ku yini? Va kona lava wu ngo va ntolovelo wa vona eku tsundzuka hi swiviti ni timbitsi. Lava. Hi lava vo tsundzuka ndluwa va rivala hove, lavo rivala njombo va tsundzuka nhlomulo ntsena, lavo tsundzuka makhombo va rivala mikateko. Va kona lava va nga na nxangu yaleyo eka matsundukelo ya vona. Vulani n'wina va ngati, mi ku, Hambi kona! We Yehovha wa hlamarisa! I mani loyi a swi tiva leswo jaha leri ro soleka ri nga kula ri ku tani, ri fika laha ko kota la? Xana hina hi tsundukisiwa ku yini sweswi ha ha hanyaka, nakona hi ta tsundukisiwa ku yini loko hi ta va hi nga ha ri kona? Ku na risimu ra khale leri ni nga kula ri karhi ri yimbeleriwa hala Valdezia na hala ka Mucetweni va ku loko ni tsundzuka swa misava ni tsundzuka va ka hina swi ni komba na ntambu swo sweswi hi nga tshama kwala ve yini vana va wena loko va ku tsundzuka loku nga ri kona Swosweswi hi nga tshama kwala, ve yini vatswari va wena loko va ku tsundzuka, va ku hlambanyisa loko u nga ri kona? Avuxeni, n'wina va le ntsongeni. Avuxeni, n'wina vahlengwe. Nkarhi hinkwawo loko mi anakanya hi Kheto Mthandha yo, khensani Xikwembu xa n'wina. Eka wena n'wafilimoni, ntukulu wa ka Mahamu, khensa xikwembu xa wena. Na n'wina vana va mufi, mawaku loko mi kumile tatana wa muxaka lowu. Kutani ke, hi vula sweswo hi ri, Wena Godfrey Ntsangwi Siketo Mthanda Yoetisani Jahara ka Chauke, muka khwatsi u ya joyina nhlengeletano ya vahlengwe le nhlengweni. muka u ya rungula tata wa wena jono hetisani mabasa muka u ya rungula mana wa wena tsatsawani wa mtileni famba u ya rungulela vakokwa wa wena khungani na dzuvuka ta maxangu ya hina haleno muka u ya tlanga xikelewa na ncuva na khangalakhangala na vamakwenu pita xadrak dingani na jeri Ina, vana va wena va ngati a nga tinyiko na mihloti va ku rindzile halahaya ka nambu. Etlela hi ku rhula Chauke, wena madyaswilo swimbisi, wena mudyi wa tihumba, wena xinyori xa humba kangandzela ribyeni, n'wina va nkele wa mamba leyo luma hi ncila yi tshika nomu, n'wina va ka dyambu ra nyan'waka na mumu wa tolo. N'we vo vulavula mi ri karhi mi chava mahika, n'we va xisaka xa mipfihomu ma hula homu hi ntewani na rihlelo xa ndlala, mu basi wa ndzilo hi rikatla ra humba. Etlela hi ku rhula Chauke!